Għadu kemm ingħaqad magħna is-Sur George Cremona mm. li ġej mid-Dipartiment tal-Servizzi Soċjali kif aħna George. Mhux ħażin grazzi. Morna li kelsana aħna llum. Ekku, ekku, eh? Eh, importanti. Umba tista. huwa importanti. Umba tista. Eh, jiena jiena qbattu ħadd irridni fidejja kif jgħid il-Malti. Ħaniftaħ l-linji ta' telefon biex jekk mela, hemm xi telespettaturi mela. li jixtuq jitkellmu anke ma' Sur Cremona bil-qalb kollha nieħdu gost li tagħmlu kuntatt magħna. Aħna għandna xi SMS sta, imma rridu ngħidu wkoll li dawn l-SMS li tibatu intom eh, eh, billi qegħdin noqorbu lejn tmiem l-iskeda issa li qed jiġri qed neħilsuhom. M'hemmx kważi SMS li huma pending. Ftit Angela li għad baqa' pendenti qegħdin nippruvaw nikkuntattjawhom kollha, ovvjament ma jfissirx illi tispiċċa l-iskeda u dak li jibqgħu dak li jkunu pendenti nifqu hemmhekk. Ekku. Xogħol tagħna jibqa' dej. Dak li jkunu pendenti, ovvjament aħna se nkunu qegħdin nibqgħu insegwuhom u ovvjament dawk li jibqgħu jibgħatulna xi emails jew inkella through channels tagħna jew inkella jistgħu jmorru service.gov ukoll fil-ħabs ta' service.gov imma dawk li jkunu jistgħu jixtiequ jikkuntattjaw magħna direttament ma jkun ġara xejn, f'dak il-każ inkunu nistgħu niċċekkjaw il-każijiet tagħhom ukoll. Mela xi ħadd qalilna għandi mistoqsija rigward il-mara tiegħi. Hi qed tieħu 220 ewro fix-xahar u ħadet biss tnax-il ewro żieda fix-xahar waqt li kulħadd ħa dik il-ħamsin ewro kif suppost. Tista' tiċċekkja li hi l-għaliex please qalilna min hu, tana id-dettalji u tana n-numru tal-karta tal-identita. U hekk irrid ngħid it-telespettaturi, met intom tibagħtulna dawn id-dettalji, dawn imorru dritt għand is-Sur Cremona, imbagħad jiġu għandna bir-risposti biex finalment inkunu nistgħu naqsmuhom mat-telespettaturi waqt il-programm. Jiġifieri, minħabba d-Data Protection Act, jekk intom tibagħtulna dawn id-dettalji, dawn ma jidħlux għandna jidħlu direttament anki d-Dipartiment. Preċiżament, u biex saħħat hekk dan dal-SMS stajna nkunu nistgħu narawh fid-dettall. Ekku. Fil-verità, il-pensjoni hija maħduma tajba. Iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li ħadet is-sinjura hija tajba wkoll. Tajjeb illi ngħid, ħalli jekk qiegħda tismagħni tifhem, Hija qiegħda tieħu żewġ pensjonijiet. Pensjoni minn Malta u pensjoni mill-Kanada. Ma jfissirx li għax qed tieħu żewġ pensjonijiet allura ma ħaditx iż-żieda tal-għolil tal-ħajja sħiħa. Tajjeb illi ngħid illi minħabba l-ftehim reċiproku li Malta kienet għamlet fis-snin li mgħoddija mal-Kanada, il-każ tas-sinjura setgħet tieħu pensjoni minn Malta. Li kieku ħadna l-bolol li ħallset Malta biss, kieku ma kinitx tieħu pensjoni. U allura bis-saħħa tal-ftehim reċiproku mal-Kanada, li huwa wieħed mill-pajjiżi bħall-Awstralja, hemmhekk stajna nġibu l-bolol ukoll li ħallset ġewwa l-Kanada u hemmhekk aħna bħala dipartiment stajna nagħmlu komputazzjoni tal-pensjoni tagħha. U qiegħda tirċievi pensjoni. Dan huwa bis-saħħa tal-ftehim reċiproku li jeżisti mal-Kanada bħalma jeżisti ma' New Zealand, bħalma jeżisti mal-Awstralja wkoll. U għalhekk ma baqgħetx b'xejn. Qed tieħu pensjoni minn Malta. Iżda, minħabba illi nkunu ġibna kontribuzzjonijiet minn barra sabiex hija tiġi eliġibbli, jiġifieri mhumiex kontribuzzjonijiet li ħallset hawn Malta, u allura joħroġ ratio. Ir-ratio imbagħad jirrifletti wkoll fiż-żieda tal-għoli tal-ħajja u allura, eħe, hemmhekk ma tkunx ħadet iż-żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa. Tajjeb illi ngħidu minkejja li ġibna l-bolol, tagħha mill-Kanada sabiex tiġi eliġibbli għal pensjoni ta' Malta, xorta qiegħda wkoll tirċievi pensjoni mill-Kanada. Ġifieri s-sinjura qed tirċievi żewġ pensjonijiet. Mela għandna l-ewwel telefonata, ħa naraw ma' min se nitkellmu l-wara nofsinhar it-tajjeb. Hello? Hello? Insellimlek. Insew, proset tal-programm Angela. Grazzi sinjura. U proset il-Mister Cremona tal-pariri li jagħti. Għandi storja daqsxejn waħda mħawda. Ħa ngħidlek, jiena tfajftri. Issa, eh, jiena persuna ngħix waħdi. Iva. U sibt li jien id-dar tiegħi hemm tleta minn nies imniżrin fuq ismi, tnejn oħra u jiena. Issa, wieħed minnhom ili separata għaxar snin. Jafu il-labor office għax tajthom il-kopja tal-kuntratt. It-tifla tiegħi ilha mejta 23 sena u għadha mniżżla miegħi. Hu ma jidhirx hemm u tajthom iċ-ċertifikat tal-mewt ukoll. Ili minn Frar nitħabat fuq dil-biċċa xogħol. Issa, ftit tal-ġimgħat ilu erġajt niċċekkja nara s-sitwazzjoni ttranġatx. Is-sitwazzjoni kompliet tħawdet. Għaliex? Għaliex l-isem tal-mejta ġie ħaj, u l-isem li għandi ħajja ġie mejjet. Kif se nirranġa dis-sitwazzjoni? Mela, sinjura, qabel taqta', issa nfisser daqsxejn, qabel taqta', importanti li tħalli daqsxejn in-numru tal-identità tiegħek ma' reġija u n-numru tal-kuntatt ukoll tiegħek, in-numru tal-mobile tiegħek ma' reġija, sabiex inkun nista' nidħol fil-każ jiena personali ħalli nara x'inhu jiġri. Ovvjament. Gwida kbira li għandi. Grazzi, grazzi li qiegħda ċempel minħabba li m'għandix id-dettalji hawnhekk u ovvjament huwa każ personali ma nkunx nista' nwieġbek hawnhekk direttament, Sinjura, ġifieri dak żgur li ħadd tkun qed tifhimni. Iżda serraħ moħħok illi se nkun qiegħed Nara l-każ jiena, importanti li tħallili n-numru tal-identità tiegħek u n-numru tal-mobile tiegħek jew in-numru tad-dar tiegħek tat-telefon. Ħalli nkun nista' nikkuntattjak wara li niċċekkja l-każ tiegħi. Serraħ moħħok, ta? Grazzi sinjura. Grazzi ħafna. Jista' jkun, Angela, ikun hemm ċertu, ċertu, mhux suppost jiġru għax illum il-ġurnata bis-sistema diġitali tagħna jista' jkun imma li jkun hemm ċertu ħuċis fil-numru ta' persuni fil-household li fil-verità jekk insibuha nsibuha darba fil ma tiġrix ta' spiss. Imma nixtieq inkun naf il-każ tas-sinjura ħalli nara x'inhu u jekk hemm xi ħaġa li mhix qiegħda tajba Nieħdu eżempju wkoll tagħha u allura nkunu nistgħu nirranġaw fl-istess ħin inkunu nistgħu nkellmu lis-sinjura. Tajjeb, ma nafx għandix. Din hija l-household composition. Ekku. Fuq household composition. Ma nafx għandna telefonat oħra se nieħduha mbagħad inkomplu b'aktar SMSs. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, hello? Nofsinhar it-tajjeb lilkom. Sur Cremona, jiena ħa ngħidlek żewġ affarijiet malajr u nitolbok li tirrispondini. L-ewwel waħda hija l-bonus aħna l-anzjani. Dak irridu nħallsu t-taxxa fuqu Dik l-ewwel domanda. It-tieni domanda, min kien barra l-Kanada li semmejt int u l-Awstralja? Dawk il-flus qed itihomlhom l-Awstraljan u mhux qed joħorġu minn Malta. Allura għaliex is-snin li għamlu hemmhekk għax hawn ma kienx hawn xogħol u li għandek ta' Malta ma jgħodduhomx flimkien? Jiena nħoss li daqsxejn waħda mhix qiegħda sew il-biċċa. Thank you. Ħa nfissillek, ta? Ħa nfissillek, Sinjur. Mela, ehm, is-Sinjur qed jitkellem fuq żewġ affarijiet. Il-bonus, issa jista' jkun qed jit- ma- ma nafx fuq liema bonus qed jitkellem. Jekk huwa bonus ta' xogħol, hemmhekk u u u hija tieħdu mal- mal-pensjoni, il-pensjoni mhijiex taxxabbli. Għaliex? Ħa nitkellem ħa nitkellem ċarutont fuq il-pensjoni fejn fejn mhijiex taxxabbli. Tajjeb illi ngħidu il-pensjonijiet pensjonijiet għandhom brackets differenti. Il-brackets tagħhom jogħlew kull sena sabiex kemm jista' jkun il-pensjoni ma tiġix taxxabbli. U allura huma brackets fit-taxxa vantaġġużi. Pereżempju, ehm, il-bracket ta' taxxa ta' persuna singola li tieħu pensjoni hija 14,900 kważi. Koppja li l-komputazzjoni tagħhom hija ta' miżżewġin, jew koppja, hemmhekk il-komputazzjoni tagħhom, it-tax bracket tagħhom jitla' minn 14,900 plus 3,000 oħra, jiġifieri jaqbeż it-18,000. Allura dawk huma brackets vantaġġjużi għall-pensjonijiet, għall-pensjonanti sabiex ma jiġux taxxabbli f'dak il-każ. Tajjeb illi ngħidu illi jekk inti mbagħad tkun pensjonant u qiegħed taħdem, sal-2021, iva, id-dħul mill-pensjoni u d-dħul minn xogħol kienu jingħaddu flimkien u mbagħad dak li jaqbeż il-bracket tħallas it-taxxa fuqu. Mill-2022 'il quddiem, u reġgħet seħħet din is-sena, il-Ministru tal-Finanzi ħabbar illi bil-mod il-mod fuq medja ta' snin, Id-dħul minn xogħol u d-dħul minn pensjoni mhumiex ħa jibqgħu jingħaddu flimkien sabiex tibda tonqos it-taxxa li eventwalment tispiċċa ma tħallas taxxa. U allura fl-2022 il-Ministru tal-Finanzi qal illi se jibdew jiġu injorati 20 fil-mija minn dak illi illi jiġi dħul kombinat sabiex imbagħad tiġi komputata t-taxxa. Mill-2023 l-20 fil-mija tiġà telgħet għal 40 fil-mija, jiġifieri l-Gvern tiġà qiegħed jieħu ħsieb dik is-sitwazzjoni. Fuq il-pensjoni tal-Kanada, il-pensjoni tal fuq ir-reciprocal agreement. Is-Sinjur qal il-pensjoni iħallasha il-Gvern Kanadiż jew il-Gvern Awstraljan. Fil-verità, il-Gvern Kanadiż u l-Gvern Awstraljan se jħallas il-pensjoni dovuta lill-persuna skont il-perjodu li jew għex f'dak il-pajjiż jew skont il-perjodu li ħallas bħala bolol f'dak il-pajjiż. Tajjeb illi ngħid li bis-saħħa tal-ftehim li ntlaħaq minn Malta ma' dawn il-pajjiżi, bħal fil-każ tas-sinjura li fissirt fil-bidu, li kieku d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ma kellux dak il-ftehim, ma kienx ikun jista' jġib il-bolol tal-Kanada jew tal-Awstralja u allura l-persuna ma kinitx tieħu l-pensjoni. F'dak il-każ, minħabba dak il-ftehim reċiproku, qiegħda tieħu l-pensjoni wkoll minn Malta u kif ukoll mill-Kanada jew inkella minn pajjiż ieħor li għandna ftehim reċiproku magħhom. Qed jidher in-numru tal-SMS 50617000 għall-fatt li hemm żewġ telefonati oħra qed jistennew biex jitkellmu magħna u jien għandi żewġ SMSs li nixtieq li naqra wkoll. Ma jimpurtax, ħa nieħdu t-telefonata li hemm, qed jgħiduli li waħda hemm telefonata, aħjar ħalli jtuna ċans li nispjegaw anki dawn l-SMSs. Fil-fatt għandi SMS għandha x'taqsam ukoll mat-taxxa. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, hello? Hello? Insellimlek. Ħa ngħidlek nixtieq ngħidlek naqra l-każ tiegħi. Jiena ngħix waħdi, divorzjata. U kelli tliet tfal. Issa mindu bħejt id-dar biex nagħtih nofsa u għandi ktar minn 14,000 euro fil-bank. Mhux qed nieħu Pensjoni ta' xejn, ġifieri għandi kważi tmien snin b'olla u tlett itfal. Għax jgħiduli xtaqt inħallas il-bolol, qaluli ma nistax għax għalaqt is-65. Mela, inti qed tgħid għandek aktar minn arbatax-il elf, ir-raġuni ma ma ma ma fhimtx għaliex, għaliex? Ehm, Għax m'għandix bolol biżżejjed, ma Le, le, dik ok, dik fhimtha. Imma inti qed tgħidli li beħħejt ma nafx beħħejt xi ħaġa. Id-dar biex nagħti nofsha lill-eks raġel tiegħi. Ok, ok, ok, minħabba. Allura issa il-kwota tal-14,000 f'ewro lista. Allura ħa nispiċċa ħajti kollha mingħajr pensjoni jien. U kont tieħu pensjoni tal-għajnuna soċjali. Aha. Mela, ħa nfisser ukoll u anke budget measure. Ħa nfissillek, Sinjura, ta? Grazzi. Grazzi. Mela, ħa nitkellmu hawnhekk, is-Sinjura qed issaqsi fuq dawk il-benefiċċji, pensjonijiet, assistenzi li jaqgħu taħt il-means test, it-test tal-mezzi. Jaqgħu taħt it-test tal-mezzi għax ma jkollokx biżżejjed bolol imħallsin. sabiex inti tirċievi pensjoni, assistenza jew benefiċċju ieħor. F'dak il-każ, fejn jidħlu l-bolol, hammhekk naraw il-bolol biss. Issa, l-assistenti l-oħrajn huma l-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. U allura, minħabba li ma tkunx ħallas bolla għax il-ħajja tiegħek ma ppermettitlekx li tħallas il-bolla, hammhekk trid tissodisfa test tal-mezzi. It-test tal-mezzi huwa li persuna singola ma jistax ikollha iktar minn erbatax-il elf euro bħala assi, jiġifieri flus il-bank, proprjetajiet oħrajn apparti l-proprjetà li tgħix fiha, u koppja ma jistax ikollha iktar minn 23,300 bħala assi. Iżda, tajjeb illi ngħid, is-sinjura qed titkellem fuq in-non-contributory, jiġifieri l-means tested age pension. Tajjeb illi ngħid illi s-sena li għaddiet,

il-persuni li jkunu jirċievu age pension għal iktar minn ħames snin. F'dan il-każ għax is-sinjura semmiet l-14,000. Eżattament. Iżda f'dal-każ jista' jkun illi dak li daħlet hi, dak li daħlet hi, jaqa' f'dan il-bracket. Ġifieri tajjeb illi tikkuntattja lid-dipartiment jew jekk fil-każ jgħadduli t-telephone number tagħha jew il-mobile number tagħha mir-reġija sabiex inkun nista' jiena ninvestiga aktar il-każ ħalli nara jekk taqax taħt dil-kategorija. Tajjeb illi ngħid dawn it-tletin elf u l-ħamsin elf jiġu pprattikati fuq persuni li jkunu ilhom jieħdu age pension għal ħames snin jew iktar u kif ukoll ikunu daħlu xi flus minn wirt jew inkella biegħu xi proprjetà taħt ċertu ċirkostanzi legali. Dejjem irridu nsemmu li tkun biħħejt proprjetà taħt ċertu ċirkostanzi legali. Jiġifieri importanti li dan il-każ jgħaddi għandi ħalli niċċekkja daqsxejn il-parametri tal-każ tagħha. Ovvjament, jekk tibqa' taqbeż ma tiġix tissodisfa t-test tal-mezzi tal-liġi u allura ovvjament ma tistax titqies għal dik it-tip ta' pensjoni. Grazzi lil din is-sinjura wkoll. Il-linji issa għalaqnihom, kulma tistgħu tagħmlu tibgħatulna SMS fuq 50617000. Mela, u fuq dak in-numru biss jekk jogħġobkom għax dawn il-messaġġi tagħkom imorru dirett għand is-Sur Cremona mbagħad jiġu għandna Bħall-bieraħ filgħaxija, fil-fatt. Mela, Sur Cremona, xi ħadd qalilna qaltilna min hi, tatna n-numru tal-karta tal-identità jispiċċa mill-ħamsin, qaltilna nieħu pensjoni tat-Teżor u s-Sigurtà Soċjali. Kull xahar inħallas bejn 83 u mitt ewro, flus il-bank, kollox 15 percent taxxa, u għandi flat mikri wkoll inħallas taxxa 15 percent. Jiena single, inħallas full time, carer id-dar. Tista' tispjegali, qaltilna s-Sinjura, Ħa nfissrilha. Diġà fissirt ħafna minnu fuq dik it-telefonata, fuq l-ewwel jew it-tieni telefonata li rċivejt. Tajjeb illi ngħid illi hemm brackets vantaġġużi għall-pensjonanti, jiġifieri l-bracket huwa erbatax il elf u kważi disa' mija għal persuni singoli, dak l-erbatax il elf u kważi disa' mija jitla' bi tlett elef oħra għal dawk li jkollhom komputazzjoni ta' miżżewġin jew partners. Iżda, tajjeb illi ngħid illi s-sinjura mhux pensjoni tas-sigurtà soċjali biss iddaħħal, iddaħħal ukoll pensjoni tas-servizz. U l-pensjoni tas-servizz hija fl-ammonti mhux ħażin. Jiġifieri, meta tgħaqqadhom flimkien, billi l-persuna hija singola, qed taqbeż l-erbatax l-elf u disa' mija bħala bħala x'ismu, qed taqbiżhom minħabba l-pensjoni tat-Teżor, mhux minħabba l-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Għax kieku għandha l-pensjoni tas-sigurtà soċjali biss, hemmhekk ma tiġix Pero il-tax free, il-threshold ta' tax free edha fuq l-14.000. Ej, viva, l-ewel 14.000 u 900 f'dak il-kas. Ew 900. Eżattament, l-ewel 14.000 u kważi 900 għammek mux qed tiġi taxxabli fuqhom. U għallura edha taxxabli fuq il-kumplament. Fuq il-kumplament li jkun baqa minħabba li bejn pensjoni tat-teżor u pensjoni tas-servizz is-sinjura qed iddaħħal iktar minn ħmistax-il elf ewro fis-sena. Mela, xi ħadd ieħor, minn meta mhux ser tkun aktar taxxabbli l-pensjoni? Mela, diġà kważi rrispondejtli għal din il-mistoqsija. Diġà rispondejtha fit-telefonata li kellna fejn il-Ministru tal-Finanzi ħabbar illi xogħol u pensjonijiet fuq medja ta' snin mhux se jibqgħu jiġu kkombinati flimkien sabiex tiġi kkomputata l-ħlas ta' taxxa. Sal-2021 iva, hekk kienet illi jekk inti tkun qed taħdem waqt li qiegħed pensjonant, id-dħul minn xogħol u d-dħul minn pensjoni jingħaddu flimkien u tħallas it-taxxa. Mela. Mill-2022 'il quddiem bdiet titnaqqas dik ukoll. Tal-aħħar George għax sarilna verament il-ħin, fil-budget il-Gvern ħareġ żieda għar-romol, għadhom se jieħduha qaltilna. Mela. Tista' tfisser xi ħaġa fuqha din? Mela iva, fl-2000, mela sal-2021, armel jew armla kienu jirċiev kif kif jiġi nieqes il-konjuġi tagħhom, jibdew jirċievu five-sixths tal-pensjoni tal tal tal-pensjoni li kien jirċievi l-konjuġi tagħhom li ġie nieqes. Five-sixths. Mill-2022 'il quddiem il-Gvern qal illi fuq medja ta' snin mhux se jibqgħu jirċievu five-sixths tal-pensjoni, ħa jibdew jirċievu l-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħhom li ġie nieqes, iżda fuq medda ta' snin. Is-sena l-oħra kien hemm żieda apparti ż-żieda tal-għoli tal-ħajja u ż-żieda addizzjonali għall-pensjonanti, kien hemm żieda ta' medja ta' ħames ewro fil-ġimgħa għar-ramol, din is-sena hemm żieda ta' medja ta' €3.54 ukoll fil-ġimgħa. Fis-snin li ġejjin se jibqgħu jingħataw dawk iż-żidiet sakemm ir-romol kollha jibdew jirċievu l-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħhom li ġie nieqes, jiġifieri jkunu wirtu l-pensjoni tal-konjuġi tagħhom li ġie nieqes, jekk dejjem tkun aktar vantaġġuża għalihom. Tajjeb, hemmhekk ħa nikkonkludu. Qrajna l-messaġġi kollha, jiġifieri laħħaqna Anki dawn il-messaġġi li bagħtu t-telespettaturi tagħna dawn ma kinux l-uniċi messaġġi ta' għaliex eh, qed jitħarsu Gremona. Eh, kellna ħafna messaġġi illi. U minn hawnhekk ingrazzja l-isforz kbir tal-persuni li għandna tal-uffiċjali li għandna fid-dipartiment għax bħala teamwork qegħdin jaħdmu biex żgur ma jkun hemm xejn pendenti wara l-iskeda. Ekku jiena nirringrazzja lilek Ġorġi li qed tidher hawnhekk fisem it-tim kollu biex inkunu nistgħu nagħtu servizz lit-telespettaturi Grazzi tagħna. lilkom, Grazzi. Angela. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla Jekk kalla Alla jrid jrid. ta' qabel l-aħħar Jekk tkun Alla dik, jrid. jekk ma Eżattament. niżbaljax. Aħna min-naħa tagħna ħa nagħmlu ftit tagħrif pubbliċitarju. Wara jidħol in-nutar Dr. Joe Cilia għandna ħafna x'niddiskutu flimkien.